hmm. lwaki nti china tesaba demokulasi kati akabuka kagenda kajja katandikira china hmm. china akabuka wekatandikira echina abo china bali secretive
nebakuma ekyama bo nebakakolako tetulina information gyetufunye china nti oba eddagala lyerino oba eddagala lino waayi the chinese are very secretive society

hmm? kakati abakyayina abo bemulaba bali very secretive hmm. tebafulumya gundi yaabo era pompewo secretary of state wa america nagamba we shall not do anything unless the chinese allow us to inspect their laboratories kubanga bwateeka okuba nga bajja kukola akalala kano katekafulumira eno mm. bajja kukolayo akafulumira eno tulabe jemu nasiba mumasiro
ewa nasibika mumasiro anti pompeo secretary of state wa america kyeyagamba unless the chinese unless we know what took place in china we are wasting our time bone bakugamba nti ne dokita yasooka okazula yafa namwe ne mukikkiriza kakati abamerica bagezi abakyayina banoonya abaddugavu okubagoba ewaabwe mm. wy baali bategedde nti bakagereza ku baddugavu bebakalina eh. kakati abaddugavu tulina resistance kyova olaba tewali ayina kabuka wano bano bonna bebateekayo eyo eh. babateekayo kubaliirako sente balamutteke kiki fe tekatukwata okusinza ku environment yaffe eh, bwetulwala mm. kyobola president bamugamba babayita batya nti goba obeera nako tolaga bwobeera nako mulimu abatalaga kasinga kumenya nnyo abalina immunity nalwala sirimu nakolaki ngaolede oli munafu era bwogendeyo babawaki mm. pulezidenti yagenda okizuula nga sente zigenda ku mulwadde wa uganda omu zijjanjaba abalwadde be kenya ataano yakuba lukwago era nze lukwago musekerera lukwago namugaa tolinyayo anti muzeyi namugaa tolinyayo bakujoze nnyo bakujja mugundi muhere nebakutwala eri mu education bakufugire ddala kuba bebamu togendayo genda eka genda okole famasi eyiyo mhm. nze saligenza eyo mi mutani wa mirundi nti dayana jatule bakuba lukwago bamuwaddeaklo nga yamulimu kati they've been exposed lukwago to be a winner like me singa yagana okugenda mu education naye abasajja ba miini n'abogote mm. bwe bakwatanga omukazi nga bamuwa enusu the moment you accept enusu mm, eh? mm. if you accept enusu kitegeeza bakusasudde didn't he get a job i don't have a job i don't have a job that's not a job obakubanga tuliko nakugambaogezi lwabwe he's talking he's talking he's attacking us Didn't he get a job? That's not a job. That's not job. I did not get the job and I don't know what job. Mukulu tamali binu katsoka tugere tu mulemu. Ah, omuchala Joan. Kasume kubaka buno omuchala Joan emengo government si anyumirwa nyo program yo etala. Era akutumidde nyo ate ono nagamba nti abakulu mujebale nze ani kulayisi gomesi government si kubulange emengo kitufu ensonga yabamalaaya ebalema etya oba olyawo lwaki bamalaaya tebabawera abaali bakutte bonna ntibaweramu emmere ngaenkoko baali bagala bamalaaya baleete akawuka muffe tufuuke bangi nga kati bebatandise okugamba nga ebyokulya bibabuze nebatandika okuga nti batwaka drivers eyayingira mu uganda kati banoonya bayingira mu uganda babanonyezako banaabaki

kubanga ye bo kye batamanyi mm. nti babaza pulezidenti mm. omuntu ayagala ennyo eggwanga obanga oyagala nnyo abaana bo omukazi ayinza okukufuniramu omwana mulwadde eh, eh, eh, betaaga sente mmeka mm. oluzanno tebaali ataano kakati gwe lootategeera nti omukazi mubbi oba tosobola kutegeera nti omukazi asobola okuteekayo omwana we nze kyembeewuunyako nti abakazi bano mulaba bakutte obwana obutabalalu mhm. babujja ku bantu balamu eh, eh. how can you allow omwana wo bebi okusiiba musana n'omulalu bwa mutukaolwokusabirako sente kakati pulezidenti bamuziga nti e pulezidenti yatunuulira n'amanya nti ekisa abazungu kikisitampeeti mm. abazungu tebakola bitanda mm. bamanya nti buli kalwadde konna tukajjanjabye kakati tusuubira mizinga gya north korea bitalenti biki kakati bafuna akalwadde kano katwala lukumi lukumi mu ddwaliro watali bitandi watali ki ventilators anti kyebavudde bafa mu bungi batuukako ekiseera ekigamba nti gwewemyaka enkaaga katukuba empisa ofe ventilator ogirekera awaana mm-hmm. maama wange yatya nnyo mm. eyitale baga nti bano abakadde ababeera mugundi mm. bebalabirira batalinga fe abalabirira bakadde bafe abaana baffe abasinga obungi banansi bano abakola wano bagenda kulabirira bukadde babuyoola muyitale n'obulamu ne bugendera mukabuuza mututwalawo bakayita mulambo kuba bali bwe bakwatibwa tebaddamu kujja kubujjanjaba kwekubasanga nga bafudde kubanga eh. basanga bangi nga bafudde babala biri musanvu nga bafudde makamu babala birira eh, kakati pulezidenti ayiiyiza eggwanga hmm. naye bano abafere buli kintu kyonna bwe baba bakiyiyamu ssente ate midia batambula nayo yaabwe bagiwamba bagiwamba okujjako gwe eh, okujja kunzi anti nze mbamanyi bagenda kudduka balya muliro eh, eh. kakati ono agambye nti nno abakulu mwe bali kutuweereza nze musa okuva wano eruweero kakati mbadde nsaba mwami tambale atutangazeko ku nsonga z'ekisaawe kyenakivubo ekisaawe kyenakivubo hmm. hamu sente azirina mm. bulungi nnyo mm. era bano okwagala okuwamba namboole mm. pulezidenti yayogedde kagambo kamu nti bwemugaana okuteeka amateeka mu nkola abalwadde naabateeka wampozi namboole namboole bayagala dde okumubba abasajja abo nekisawo nekyapa nze manyi wekiri baga nti kyabula namboole alina siko ya mairoses bbiri mukula yalinayo kawoteri mwayagala okubbira abantu yes baagala kubba namboole kwegamba omupiira tegulidda gujja kukomawo era kyemutamanyi nti abasajja bano mm. tebaagala gavumenti kuyamba bananyini bizimbe mm. ne bayinsayitinga agasajja agatakolera mu bizimbe uh -huh. kakati agasajja gana gatakolera mu bizimbe gayinsayitinga abantu baleme kusasula bano babulwe sente zisasula banka abafere babigule kiki era naluli bwe bakola ebizimbe babitwale mu ngeri bajja bajja interest rate ku 25 mm. ne bagiteeka ku 35 basibalamu balina ebizimbe babitwala abamafiya be babigula eh. kati nakino ekisaawe bakyagala ekyenakivubo bajja kitwala bagala bagamba omwana talina sente omwana sente azina naye zisijja kwogera mu dalitizi mbimanyi amusu oyo mutani waffe sente aziyina kakati bano bagala kubba kiri bafokasinge ku kino at the same time nga bo balowooza nti sente azijja mu bano bantu bano nti akunganya mumizigo mm. kakati bamuyinsaitenga abamizigo nebatasasula bo baga nti muwonye teri muntu asula mu nyumba ya munne atayagala kusasula gano getokuba mukubi ago gemuteeka ku ledio eh. tv tegalina mizigo mugundi mubuuze nti oli ku muzigo ki because let us argue bwe kiba nga gwe sitooko yo naawe giwe bakasitoma ababadde tebakola mhm. kuba sitooko yo muosuubira okufuna sente ezikuyimirizaawo ngaokitunulya mu dduuka lyani nono nanyini kizimbe naye sitooko naye alina okufuna eh, eh, yes kale nakino ekisabo kyene kivubu kiri nti ekisawe kyenakivubo oyo omwana balwanye naye nnyo okukimulemesa mm. kubanga agenda okukitwala nga balitaddawa nabachina abogera oluganda nolunyankole eh, ah, nga bali komendinzi nambole ye yafa yetaga overhauling nebafulumya ne billion satu eza uganda mm. to face this different nambole bakitunda nabaga nti ezo bus pioneer buses okuzipakinga ku enambole e, e, e, tezagenda kulaba mupiira oyo ye sitting tenant yakitwala kabusenga bwakuba kukubira wotalogidi nambole nti nambole kekano nambole government paid people government compensated the people to square miles awo wenyini awo enambole waliwo omusajja yayinawo olusozi lwamayinja agatasangibwa walala abachina ne batulimba nti tugenda bakolera ekisaawe ekyeholdinga all african games ne batulimba ne bakola ako ne badduka
kakati today bano bagala kiri bakiggale kankubuulire abuuza ekibuuzo ekyo nze naliwo wano mukinana mwesatu mm. olupapula lwa munno mwe nali nkola ne lutegeka kikafa kuba sekabembe yali wa sports mm. nze natandika okukola mawulire mu lukumi lwenda kinaana mm. era kasiri eggwanga yabadde ansinzako emyaka nga ena oba etaano eh. yes kasiri eggwanga yabadde ansinzako emyaka ena oba etaano mm. kakati gundi e, e, e, kyekafa bwe yajja wano twalina mbaale mhm. twalina kakyeka nga tulina bugembe nga tulina nakivubo nga namboletanabeerawo where did these bisaawa eggo babitunda
awo wenyini waliwo ebisaawe bisatu thats why mwe temumanyi nti pulezidenti abagamba nti abaana bajja kudda mu ssomero nga waliwo public transport mm. tugireese mm. abaana bajja kudda mu ssomero nga waliwo gundi maskis maskis zizze walabye yakabukuuta n'akalimu bakulu b'amasomero nti bagalambula mm-hmm. walabyeko department eyamaama kajanja ono mukyala seninde mwita maama kajanja yata yegomeseze bwezibeera wano yali mu ttaka lyegindi erya bobi wine yali eddakikundi yali erusanja erusanja hmm. tiwene webamukwatirako tiwali webamukwatirako yakuddidde walabyeko kakooza pamani sekitary ngaalambula amasomero because oyogera ba finalist how many are they in this arrangement eya mita nyo okuva ku kitanda ne mita nyo okuva waggulu hmm. bajamu tebajamu why do they want to create akavuyo bagenda kugamba nti amasomero gomukampala tegakyalina expansion etaka baliguze ba investors bo balyeguze kubanga bano abasajja ababbi abamerika bakwata ebintu byabwe ensi un yeyisa etteeka okutunda ebintu byomuntu byabbye uganda yagana oditeekako omukono lwaki tediteekako omukono eh, eh, foreign minister abali omubaki osanga ekyo naye kitwali kimbuuza kakati onagambye nti no kakati ekyekisaawe eh. that's the sigigundi yes lutalo lwa munda pulezidenti ekisaawa akyagala nnyo mm. nnyo nnyo nnyo mm. era pulezidenti oyo omwana amusapotinga nyoera nkimanyi eh, mm. wawulira nekugundi so esente omwana aziina modalities thiri ministry ezikyalemeseza and now by why don't you fight era magogo bamutadde mu ango bamukube eh, lwaki nti magogo abeere mu twabo aleme kulwanira kisaawo

kazala yafulumyako 3 billion kambabuulire mhm. kati baleeta printing empya mu uneeko gavumenti printers yalagawo yabula ku mulembe gwani gavumenti printers yalina prime plot sitan mu entebe ne bazitunda ne manaja ne bamusiba niyo musiba naye taniyo musiba eh, ne bazitunda where do you find a country that pleads its budget ew'omuntu omulala ate nga tubadde tulina ebyuma byabwe na buli kimu kyonna nga ne gazeti za gavumenti printers
yebadde ekola yalagaba yali mu president's office yabula ku mulambi gwani bali banoonya bajja kubanoonya bate bakyali baana bato badduke n'obujozi bwabwe mukitakuli nze njagala nnyo bakube mu njuki ejjinja eh. njagala nnyo bano abali mu kyoto basende amasiga tulabe oluvugu erunayoza eh, anti bebayina eh, kakati ono eh. ah, agambye nti nno anyumirwa nnyo shoyo eya mutabani wa yowaana hmm. n'agamba nti nno kati magezi kigowa executive director omupya hmm. obutawambibwa bamafia ah, ah. ono agati uefa ekazo anti nabagamba hmm. nti bamafia bakola bwe bati omusiraamu ng'oyokya bulungi embuzi abakafiri ne bakuyita obookera embizi oba okoze ensobi mm. bwe batakusasula okuba enduulu basiramu banno bakoga nti ekyakututeeko kyembizi kiki mm. nalaba omusajja jjo nti yali bamuliisa embizi yali akolagana ne munne mm. omwana yagula mbizi mu kifo kyempuuta ono yajja atamidde agenda ejjowulira nga mbizi musiramu yayaseki kakati mmwe eh. kitaka abafukaamiridde nakkiriza ne baasi zijje baasi baasayiningisa sekansi endagaano ya biliyoni nkaaga buli mwezi mbu baasi zetoloola bwetoloola naye mwe abatakkuta era ne baasi zeeno ne baasi nazo mulamu wa pulezidenti yazirimukatinokakati nje nkugamba nti gwe ne bwonooba ffe twababeeramu emyaka kumi neena ne tubasitadinga nebakolera nebwobafukambirira nebwobakola batya bo tebagaba babuuza diretigeti egyo muzijje muzijjeyo olaba nabuno buntu eyapusi bugamba nti tebatuwa kakati gwe ku byombi sinza museveni eyakuwa omulimu oba sinza bano gwerondako kimu nze nasinza museveni oli mutuufu eh, wendi kakati ono kefu wekasanga eh. tyagambye nti lwaki payoniya baasi eh. tebaziddiramu nga zo awakula ennume zitambula andi kakati muti mwategeera hmm. payoniya baasi tezajja kukola payoniya baasi ezo nanyinizo yategeera nti hmm. basima amafuta hmm. kakati oluzzi balugyamu nnyo ku ludu oyiro bategeere gali mulimu litaazi mmeka mm. ono n'ategeera nti amafuta ago tebajja gayiwa buyiyi galina okuta gwaliraba epayoniya baasi gyenyo buli lwolaba nga tewali luzzi lulala bunyolo lwe basimye ziba zipaakinzi eh. eh, zikozesa ku ludu oyiro gikulaolabeakuteesa kati ye takutafuna mafuta era nze zatwawukaki nze mu bantu abanyamba okubeera kyendi n'okufuna ssente mm. kuteesa era yifuuba tukuteesa kuteesa akuteesa yite ne mutabani wange ennaku ezo namugulira emmotoka namugaa nti gwe muzukulu tukolagane naye oli muzeeyi byagaani wange yannema
omubye n'omwogoloza olaba okuteesa namugamba mm. nti nina kamunye ekkumi mm. mpa miliyoni lusanvu kamunye zange nzijje mukuwino nguze ewaffe ekifo mm-hmm. nkole takisi nga ziva waffe ku makya ziddayo lwaggulu mm-hmm. era zisiziwata mu investing in motoka ezange zijja kuvanga waffe kalagala mm. kyotera ziwetere kalagala awe wange ninawo ogundi wengenda okukola tax park teziyingira park mm. kuba kati manye nkyaziwonyezza manye kamunye lwaki zakomyewo mm. why ekisaawe kiggale inkamu yonna nzigale ate pulezidenti agambira ku gavumenti abantu tebawa musolo mm. kati inkamu agijjawo inkamu eri ku mafuta eh. nti amafuta mu nsi yonna gagudde ebbeeyi wano mu uganda nebwetugongeza kuba tulina okubeeramusajja yambuuza jjo nti lwaki kujaamu eno yonna lwaki tulina jaamu efaanana bwekyo naga nti kakati bano bafuga amafuta gatwalawa mhm. lwaki bano kakati gundi yabataddeko eno licensing board mm. nti pamiti basiiba layini bava wayi lwaki nsimba layini linda abantu bakendeere olyoka ogende mm. kubanga ono omusajja owa licensing board mirundi batugambireko sisobola kuba musiru omusajja wa licensing board gwokkiriza tolina driving permit mm. otte abantu ogambe nti banzikiriza okuvuga nga sirina ekitegeeza omusajja oli katusabe tajja kukkiriza gwokkiriza tolina driving ki naye akitegede ntolina driving ki ate akukiriza ovuge ekakati gwe kkiriza bakutedewo public transport naye loka muli amasaali arivalism mumwagala era ogijeyo kati kemugendeyo kikumi eh. mwena bwemuba mulina obwongo obufanagana hmm. ngomanye ntimwena mukola ekintu kyekimu nti nebwonamuita mukakuba akamakutu era osangayo jamu kuba mwena obwongo bwamwe buliki bwebumu hmm. kakati negundi nawano wekiri nti mulimu ebintu byotasobola kulwanyisa kakati ono wakampala mumubuulira nawandiika akatabo kano is kampala for money or for better Ah, era nze nabagamba nti nze pulezidenti museveni nampa nti nze minisita wa kampala emyezi mukaaga kampala bwanema nga nkimuddisa kakati ono kigozi no wakubuuliza enamugongo eh. nagamba nti nno lwaki tobulira pulezidenti abajoza abo eh. natuwonya ababbi mu ah, gwanga ah, kankubuulire

the most important institutions mu uganda ziri mwezi the first important institution mu uganda bagiyita the national planning authority mm. yetegekera eggwanga kubanga museveni agenda nagamba nti ngenda kubawa kino kino kino mm. kakati national planning authority eyina to harmonize mm. ebisuubizo bya president obiteeka muno mm. aa ah, ah. ate si gyetubijja bano babijja mu palamenti aba finance mm. bayiya ebyabo bwobuuza kati omuntu nenkubuuza nti omanyi akuya national planning authority bamwita muvawala mhm. katuukiro webusoga eh. why don't you know him he is reading an important authority but ugandans don't know it ah, nti ne mu bajeti temwali gikoze without planning authority era pulani za authority zonna teziyitamu why bali bazikuba tebakiraga nti kitongole kyamaanyi ate nga kyekyamaanyi ate kyekyamaanyi ye mukubi wa pulani ye musaveya yamanya olugudo gye lugenda okuyita mm, mm. kati owokubiri owamaanyi ennyo mu uganda gwe mutwogerako odita jeno oyo naye wamaanyi kubanga odita jeno zino zonna sente zazuula museveni yazezuulidde ku lulwe ono muwanga akola ki naye bamuwamba twala engalabi yewuwo oyo muwanga yagaa munabba ettaka mhm. eh. Eh, muwanga yakola ebintu biri ebyobusiru mhm. yagaa nti first lady yagenda eisirairi e, e, emirundi mwenda muweeki nga okuva etelevivi okutuka entebe eight hours nasigala n'omutwe gwe ngaatudde mu ntebe n'enviisi
teyabala ku first aid gwewayirira teyabala naye aba operation bakolera bamwongeza omusaala kakati nze naga nagula ettaka ndinabba ettaka muziri mujinga nze nategeera nti bagenda kuzimba institute abasausikolee ningula ettaka wakati nga tebasobola kuzimba ntuyapusi nayagala odyepa nkamu nali musi mhm. nebagenda nebagamba nti mwalimu enyumba yomusomesa najja nagibeeramu

emmese enkaba tesobola eh, kwogerera kamu muwanga nampandiikako ne bukedde ne new vision ne bampabira ne wa president nalemedde ettaka yali minister alupo yajja wa president nampabira ne mugaali nettaka sijja ngenda kulitunda milioni za dola ezi mm. sijja kulisesema era salisesema kakati kakati muwanga mm. ye yali tamanyi nti nze naguze nebaga nti natwala ettaka lya ministry balinzijeko yali asobola okutuuka ewuwe ah, muwanga yali asobola okutuuka ewuwe

nti era akatabako nakatuuma linnya ki wekali akatabako mu mmotoka nga mbandika ku kkanisa mm. ne mbaga nti mwekibakoze obubi mugenda kwonoona ekkanisa yonna mm. kubanga gwe bwogamba fe abaganda tugamba tibakakitange bonna babi nenyoka abamubi kituufu kakati kasooka nti bapasa mulimu abaloko mulimu bapasa abakola bino mulimu gwe yesu asula wuwo gweyina essimu ye mm-hmm. kubanga abalokola ekibalwanyisa entalo kiri bwekiti ekkanisa ddwaliro mm.
abantu gyebagenda okuwonyezebwa yes e, e, kyaki yekereziya yo si ddwaliro kusaba mm. katonda mm. ekkanisa yatwala abalokole ku jesus batwalako kyakuwonya miracles mm. any church that does not do miracles ekola ki ebwa kyobula mulwanazifuluka abantu bakola nti kati oyakulu musayidi nga bwoba tosomera wa kayanja tosobola kukula mu saidi nga lwaki eh, akulo eh.
ne kayanja eh. sebo nze nali ku fort channel 44 ne baleeta akapapula tayogera kakulu nazinga buzinga nze mpulira kakati balina enkola eyokugoba ba moderators ate e, ewasenyunga nkyaddayo apaana anti nategedde hmm. bajjewo obusuulwa busuulwa bamujjewo nebajja omuvuka musoloti nga nze ntegedde bani abamugyeyo basooka ne baleeta sente ne muwanga kye baamukola kati bandeetere modaleeta nantawanya atayogera ku nga ntema ntema ntema butemi kasita ogoba modaleeta ntema butemi ne nbs bawonera watono wali ogenda ee kuba nze seeguya i can state nze nina nina ledi eziri gyesade eziri ezi kuba nakitegeera nti fuli ku ensi ya uganda erina weekoma nina ledi ye zemu nagitundu nosigaza endala ee zebaze kizibwe nzijjayo anti nze entambula nze ninga mukazi eh. omukazi alina nabaana ngaakyazala eh. afiira mu bufumbo ah, ah. ate lwaki ofirayo nga ekizaala otambula nze mutwe gwange nga ntema kasoleta obujozi mu rediyo yo ne tv
kati senyonga lwaki ajoga nyo basumba bali anti kakati nekyo supulima sabalokole mwagana okuvaamu supulumu liida mm. wakati omukulembeze wabalokole yali badde emineserwa dda mm. kakati mugenda mu gavumenti eyo omala kwonoona munno tikayanja naye yabeerako owamaanyi pulezidenti olunaku lwe pulezidenti yali ali ku tivi bwati nalaba bugembe nga abuulira mm. naddamu namulaba nabaga nti i want to talk to that young pastor, pastor. Mm. bugingo ne bamuyita n'agendayo namugamba oyagala kukolereki ekibuuzo ekyo akibuuza nnyo mm. what do you want me to do for you yanga pastor bugingo namugamba nti nze nali mwana muto nojja wano ndokokedde mu gavumenti yo mm. byenkoze nkwagaza ekintu eki mm. kujja kulambula kyakyange n'abalokole bange bakulabe nokolema yali azirikiddewo kiki tasabye sente eh, eh. ate yali yaddayo omulaba pulezidenti bwe yajja yeyajjukira enyinaga eh, i promise this yanga pasta sawa bbiri zakiro bamutaddeko taiti gundi
era bwe yatuukayo nakalema nagamba gundi bugembe ali wano edakika bataano zokka mhm. pulezidenti yatuula n'agamba nti munyimbire nakalema nakuba ogwokubiri wegende wa museveni oleme kusabayo nabatunuulidde bujingo nakuba
era bujingo yeyasabira ekizimbe kya uganda revenue authority omanye ekyaddirira mhm. nti ekizimbe kyatonye tewakiwulira nakiwulira nti ekizimbe kyatonye mm. ate kyali ekyo omusajja bamujjako sente ze galanti mm. nti bwomaliriza ekizimbe gatukuddiza sente zo ekizimbe bwe yakimala n'abasaba sente bamugaa ntwazirya dda teziriiwo teziriiwo eza galanti nabagaa nti ngenda kubawaabira mu kkooti kye baakola ne baddi amadirisa nga bagagguddewo ne bateekamu kompyuta baakulaga nga ng'oluza kitonnya natidde obusiru bwabano nedda buno si bubbi bano banoonya kugwa banoonya ekigwo kankubuulire libya nga bwekiraba mu lutalo lwayo nti libya eri mu lutalo mm. Eh? Mm. naye abasajja balibya batudde nebaga nti gwanga kimwe tulina interest nti uganda mu afirika waayi abalibya bafiira wano tulinamu omuzikiti ogwamaanyi mm. gadafi abasiramu ba uganda badde bamwagala nnyo tulinamu gwago twatekamu sente zaffe nyingi nebakwata sente mu lutalo luno bazitwale mu tropical bank banauganda bazewole kubanga amuntu yenna ayagala okukola ekintu mulumbe wa yonna mm. seba abasajja babagambye mu bank of uganda mm. ne mu kitongole kiri president yateekawo ekwota ya nguzi temukiriza nemugana tusinga nemutuyita ffe ababenyo tebakifuluma nenki netubeyono nekiralirayo ono agambye nti webali nyo
lwaki problemu yabwe bapasita eh. buli omu ayagala komera yes ate
tewali ejja kufuga banne fe abakatole kikakato kiraba abakatole kitwategeera nti gundi oli kadino bweyavaako wamala gundi papa namuga nkwongeddeyo emyaka eki ebiri ebiri tewaliwo babishopo baliwo nga bamaze papa amaze okitegeera omubaka wa papa aliwo nga amaze okitegeera ti kereziya egenda kwetemamu kubanga the most qualified person yali bakyenga mm. nga yalina okujja wanowa erubaga e, e, e, olwa tribalism gwe tulina naki abazungu ne bakikonsideringa nti ekereziya eyinza okwetemamu

mwemuloza nti abakatuliki beyongera obungi baali batya nti bashenga bwajja wano kigenda kuyolika
buli omu kafugire ewuweyes mu regioni ye mm. kakati abakatuliki abantu kyebatamanyi kaadino kitiibwa butiibwa mm. si heirake mu kooti kyova olaba kugamba emmanuel cardinal nsubuga emmanuel cardinal wamala obwa wamala wamala ye yakolera ekitiibwa kye kya muntu si heira ke mukyaki nti oba jeno ah, mm. kakati mwekereziya ne bajja bakola ekyokubiri akulira abasumba mu kiseera ekyo yaba omukulembeze w'ekereziya kati lwanga ye mukulembeze w'ekereziya mu uganda eh.
eh. netwanamuwa kitiibwa kiri kyakadino aa ah, ah. eh, ekyakadino kya muntu bakiwa ne faaza nga babisopo webali siranka kikyo nga muntu ngewaffe bwe tulina ekyakkyenkunyonyodde nti tetumuyita kalidinaali wamala emanueri kalidinaali wamala wamala ye yakola ebintu ebyewunyisa bamuwa obwakalidinaali nkitegedde si, si taito mm. nti omukulembeze wekereziya nti omudumizi wamaje alina kuba jeno kakati abalokole bakula bali independent ettaka lirye so nga paris eba ya kereziya yes. omuzikiti nagwo oyinza okuga nti gugwo mm. era nga imaamu avamu wa famire mm. kati structure zizo mulina ozikkiriza nti abalokole temuyinza kufuna saabalokole ne amerika yabalema amerika yakuba egundi e, e, e, ekanisa ya bungereza negireetamu abasiyaga egyabuluzeeyi ah, nti abamerika bagenda okutegeera nga ye super power omutalina religious leader avaamu
mu america eh, mm. when usa wants to attack saddam hussein eraga wa pap mm. lwaki saddam hussein yali musajja muzibu nnyo yali akkiriza ba christians Tariq Aziz yali foreign minister we musajja mukatulisi. Eh. Eh. eh. Chobola we bamukwatira eyavumanga ba infidos mm. abakafi mm. bamukwatira mu mpuku nga wagulu waliwo ebifaananyi bya Bikira Maria. Nga yewogomyeyo. Nga yewogomyeyo. Tariq Aziz na kati jali foreign minister he is a Catholic. Papa yali amanyi nti kasokiriza Saddam ne bamujjako Abamerika bagenda ne Bayibuli. ababadde bani abatandikirwako bebaminority catholics bebasooka okukutwalako this is why the pope strongly supported nti temumukuba ah, mandera yali kyagala bakube sadam hussein mm, why mm. mandera south africa nsi ekola ebyokulwanyisa yamaanyi nyo mm. kakati ebyokulwanyisa nga iraq bagisibyeko sanctions yakolanga butter trade nga yewa south africa amafuta yo negiwa ebyokulwanyisa mandera yagaana eh? ensi ezimu zivaayo naye bano babbi babbi okuva ku busomyo okuva wa tebakuta tebakutapaka lwebanaliwo ekintunayenyo ekibuuzo kino obutagenda eh, kubanga tubagambye nti no anti no lwaki ab'ekisaawe ky'ennyonyi eh. okukiggulawo basabye ssente eh, anti no yonna bubbi okukigga anti kakati okukigula omanyi enhansi yenanyinizo mm. kakati bagala okugamba naye akozeyo changes yatuteyo kavuma natuka ne manager agenda mm. manager naye yamugobye yamugobye yamugobye mm. manager yamugobye mm -hmm. beko kole ebintu bibiri tamale mirundi na covid 19 ti omusajja yino obudde obutabo bwa mirundi yabufuula library e eh, bagambye nkuumibwa special forces eh. nina device ecommunicatinga ne president mm. bwemba ntambula ekyo no mbadde nkimanyi mm. nti ababoda babiri abanvaako emabega baba basirikale n'abakulembeddemu gikuba ejjinja bakubwatule kakati mm. ebyo byonna nti mwe temubuuza nti palamenti bannange eyakwata neyisa emititi gya sente yo eyinawo livi wegambira naye tubuulize ku sente zino mhm, okimanyi nti mu uganda bakkiriza enjaga etundibwe mm. bagirime mm. which i supported mm. enjaga ne taaba enjaga nungi nnyo okusinga taaba naye ekizibu kyenjaga oginywa nga dokita yakulagidde
kubanga mulimu emisokoto mm. mulimu kanibasi mulimu enfumbe mulimu eyakyai gyempulya mbu abagaga bonna wano baginywa mm. naye nze nabaga nti contrary to people's belief siginywangako nze ah, sigisobola naye era enjaga mm. bataddewo amakampuni agaabwe gegagitwala buli wamu naye mmwe buli wamu nempuuta ena ebyenyanja byetalya banange mutuleke enuuni eh, eh, mm. bagiwamba mu uganda mwokka mwosanga empuuta etalimu nuuni bebamu bebamu eh, naye ani ani akomandinga enyanja abajjamu enuuni bebamu omu mukulu wa munne bebamu naye mmwe n'obonyabonya n'abali ku nnyanja n'obonyabonya ab'ennyama n'oteekawo kalantiini ataliiyo n'ojja mu kibuga n'otigomya bbaala nedda nedda muyisayitinze nnyo abantu bannange omukazi bwakunamira abatamiivu bamukwata mukunamye nnyo musse ku bikooyi mubyambuste ane musse ku bikooyi mukunamye ekiyitiridde mukunamidde nnyo abantu ba uganda kale kale bannaffe abatulaba epulogulaamu bwetubetambuliwa sijja kujja ongerako nakugamba bintu birala byonna wabula mwenabaweereza meseji zize ne bannanga obudde butuyiseeko eh? tetusobodde kuzisoma zonna kuzimalayo waliwo akugambye nno ntino muwe ku ddogo kubanga eh. lyabika lyabalyankubidde embale naye ati hmm. mwe hmm. mumala kubuuza ewammwe byaliyo nobitwalira abalokole ne babyokya oba byaliyo sikuwa hmm. ah. ati nange sagala nnyo balaga byange waliwo abajja okuketta babbi eh, omanyi eri eddogo evvubuka mm-hmm.